Hello guys, welcome to your favorite person Nano Bang. Tese tinenge tine nyaya dzikunetsa ma street. Nyaya dzikuitika dzakamira sola kuti uyu nyati akuchita mukadzi wake mai nyati. Yo, hey, dede. Akunze kunotika Mari is the root of all the divorce in the world. Mari is the break of love. Mari is... Amen. Mari ndiye anoziva guys. Yo, mari zvainoita. Mm. Sanyanya kuitika kare sona ndazobona kuti munhandanana newe kana usiri type yake kana yo mari is the root of everything guys sonyanya kuitika kamira sona guys oh this again no no bang don't forget to subscribe sangana by subscription button usakanganwe kuba subscription button so that tirambe tikupakurirai nekukupai nekukubvuwirai zvakavanzika zvemastreets yes guys ndine wanana nokunzira zvakavanzika zviri mumastreets because ndoona tanesa nokunzira imanyepo mwana nachikisana mwana nachilavana zvamukuona pakamera akudzana zvikutika muri life maundiyana tisu tinokuunzirai tinokuunzirai chaizvo chaizvo panongonya penyaya yes pamunodeserva kunzwa so dai zvamira sona ah, nyati ari kuchiita mai nyati akuzviona izvo zvekuti mai nyati doesn't deserve to be his type nyanzi type dzinozongopindura kana nhazisina mari ndopana kuti mna nokudaka bcause panguva iyo ndiononyengeka munhu akutomwa ravhura madozi munhu anenge achikuda nguva iyo bcause ndiori kunyengeka zvelevo rakandawaiza Amana vaita kati ah ska guys ah tinyanya kana mira soni nyati akachita mai nyati akuwa chita chi nemwe musikana so musikana yemuchuku ane body nyama fesi anopfekwa mabrazilin anooneka kwete uyu wenyamuziya anopfeka mabrazilin anooneka musikana iye so avachiita kudaro ari kuti hachada mukadzi nyati hachada chi hachada mukadzi but kuti azokudzai hazvitoti arambe kuti manyati bcause the make content vese chichi ndo akatenda vese chichi but personally hachita se hachada nyati yes nyati personally hachada manyati maive mwana wake ende mukadzi yato asungwa kuti atori nenhumbu yo hama sisi munopisa bezi munoita zvakawanda ende ende hama dzese tombotiyagara naye pasi hama dzese tiyagara nanyati pasi nyati wona mukadzi unoita se unomutswa muri kuona kuti mai nyati atomboedza kugara naye nyati wona apa napa kubhaiza but yo atova mombe isingafudzike achatotinhike kangoende kasadzoka yaende kasadzoka kudaro so guys am really telling you kuti nyati ichatora chipuka chatopanduka manyati zvese zvamungaramba icontent guys vanhu when they do content they pretend as if zvakaringana but murume kumboko mm. boys guys you have to know kuti personally vakadzi vakutenda zvinomunyenga vega pamashana muenzi usingakundike guys unongo zvinonyengwa nevakasipa vane mahips vane mazigaro vane mazitako mazizamu zvese iwe wozofunga kuti kamainyati kaikai kastikiri karuwani ndovanga wakwanise karuwani kako ozokwanisa vakadzi kuna kadzi yose unoti yakatora tema chiumbu kana mwari uyu mwari akatora nguva yava vakaisa chiso chikabva chatsvukirira chozorwa brasilian choiswa malipstick aya votora mabhodhi vonyatsoirongedza pamunhu votora kumashuroko vonyatsokumenda mumwe miyedzo a ah, imi musablemo murume mi andiyani nyasonati apa ndiwina apa apa zvibaba izvi sono zvikuita zvitonzi mukadzi wachona nenhumbu sikamanyati sikamuri kuona kuti vakaita kana kuchechi kana kupi vakutorwa mavhidhiyo vakaita se vakutorwa mavhidhiyo vakatsamwa havasi kana kutombofara okay she be happy ivo vachona vachi vachihurirwa yuno pane time yekuti mwari mandiitira zvakanaka ndableswa manje ndege ndichifara havasi kufara guys havasi kufara havasi kana angafari nei zvakatovaomera so guys ndikwanza kutokubatisa chokwadi kuti kana ukazona waita mari kwana munhu wanga unaiuri madhaga muchidya machangs kana chii ko zvekuzomurira ndezvine even uchiti hee varume tinohura hee chichi zvinozoita zvichidi kudaro guys pane time ine varume tinohura kozove time ine pakuti munhu ufanira kunge uchitomira naye mwari achikuitire zvakanaka icho zvinenge ati guys vanzwa nekuchema munoziva vanzwa hazvisi kutombofambira zvakanaka kunzoko because haa ah, Eh, mapiki chemavideo mwana muchitoenda kuuk yes obvious ndopachenda negirlfriend here azviiti antotoenderani aine namanyati but yo mom bemunoiziva yemashanda zvaita kuti manyati vaive ndoda kuti anyati anzi kana mwana anzi pavati achitara rekumba saka hama dzese dzikuzogara naye pasi kumbotaurawo naye kuti nyati mari hainzwaro a ah, manje imi guys ndiyadiwo imi vakadzi vese vaimboshuwirawo kuda vakukuda andiyadi ah, akati haiwa mukutaura mega so haachanzwa hachatsiurike even kana mwana saka kutomboti achitombondoramba kwegirlfriend zvakaoma guys amen angara nevanhu vake guys pamwe chena munhu wacho unaonenge weda kuramba ka ndo munhu wacho unaokanzina mwari usangana wese muchazogurwa muri mese kazoda manje kuzomuhurira pange pakashata kushata ndokuziya ndo pazvanenge pakaita so guys um amene no mwari ndiye anoziva and mwari havasi benzi god always reward ye people his people muchida musingade you see kuti nyati nekumhurira kwaari kuita chazodzikama inguva chete munhu akatorojayo yes inguva chete ameno guys e zvakaoma vakadzi munozodawo zvinhu ichezvi makutonakirwa nemwana wevanhu makutonomunyenga kumainbox ukatona nhamba dzanyati wakuda kutonyenga mukatomona achifamba makutomu hameno avakadzi vacho natonetsawo munyika muganonzi mukadzi aungamboigoni so kana ndozvaza ndikukudzai guys kuti ma one especially in the nyati family mukadzi wakagara achichema but ndosikamukona kana mapictures ose ari kutorwa shes no longer happy even kana kuchechi kana kupi pakatoshata guys pakashata yo hazvidi kuzodaro guys ungaita mari dzikamai veduweya mwari ndoakupa mari vanongoitora futi kokamuka mangwana nasota billionaire mangwana wamuka watova zero haveno tell me what you think in the comment section but all i know is mawanai let's take to tema two so guys thank you for watching i really appreciate guys nekuona kwamaita yes guys don't forget to subscribe ndomechikunzira nyaya dzinorira